Central Lairam, Lawngtlai le Lairam Trump min in nan kut na tlaih hna. Thonghni le kul le li, Pur ni kul le ni li ah CULA nih cathanh an chuah bantukin thonghni le kul le li, Pur ni kul le ni li zan ah CULA pawl an duty colh i cu an duty nak kong he pehtlai in tutan ah hin hruaitu pawl biahalnak kan va ngeih hna lai caah a dih dongh tiang rak kan ngai cio u law hi ramri phihmi hi zeitluk in dah a biapit i KMTTP lam zong zeitluk in dah a biapit Lawngtlai in Yakhai ram ah thilri an luhpimi hi zei ruang bik dah a si i zei ruang dah an kham timi pawl zong kha a dih dongh tiang in biahalnak kan ngeih hna lai caah rak kan ngai cio dingin kan sawm hna. Pakhatnak ah biahmaiṭhi nangmah atu na tlaihmi le min kha. Keimah hi Lalpui Lian Thang Nget ka si le Central Way le hin Ritsi-do pawl ah hin Information Secretary ka tlai lio. Le pakhatnak ah khan biahalnak ah hin Civil A nih hin zeitiang dah hi Yakkai Mei cu ziahan i kan hruaitu te caan thanh bantuk khan a van chuahmi bantuk khan i khika lei i matupi lei i donak ah hin CNA CNF pawl hi mei cung i a rak kan hno i hiti donak dothlennak an tuahmi hi Central Way len cun tha ti lo le a rak kan hno hi a chimh cang hna le kan unaute sinah i donak nei tuah lo dingin Mehi pehzulh lo in an um caah hin ni hi tihin mehi lam phihnak he kan nei le zeitik tiang thla kan kal la ti cu ka theih si lo le ka hruaitu te nih maka chung cang cu khuang khan in an meeting hnan an nei than te ka zumh a pahninak ah nizan ah lawngtlai in a chuakmi motor kan kalter lomi kha zei ruang bik ah dah si cathan chuah hnu chuakmi an si caah maw mah hna pawl kha chim bantuk khan zan zan kha Zahan chun hnu le ca kha kan than le ca kan thanh tang khan lampi ah mei kan cathanh lai ding le kan meeting kan hruaitu te meeting ding kha an theih ciami si tikah Pathian nih zahan ti ni tang khan no sorum nang kal hna le maha khan sinain vanduai ah lampi ah leimin nih a dan hna le lam ah an tang le makhasi tikah khan kan cathanh nih khan a van nan chih tung tung hna le makha wang khan ho hmanh chuak an oi ti hna lo tu zong ah hin zahan ah khan motor za zakhat reng lo an si la tu hi kir ding an ti hna le tu hi an kir a then chon kir le then hi an tang rih hna le cu ca cun i kan tuahmi hi ṭhenkhat nih an support le ṭhenkhat support lomi zong an um. Uh, hi uh, thong hnih le hlei tuah lio ah khan yakhai ralzaam khamh an si. Cuma vai in lok ro le. Tu hi yakhai yakhai pawl hi thilri lak se lo in ralzaam in lut hna se law Lawngtlai district nih hin a chiat hna lai maw cohlan hna lai maw. Mah kongkau hi chimfian har ngai le sana khan kan ruaitu te nih ca an thanh cang le Lawngtlai khuachung i Rakhine ho ralzaam ho hi branch kip ah sang kip ah khan i kawl siselaw i dap seh ti si le an i dap cuahmah lio le zeitin thla an um dan ding khuakhan lai kan thei lo le makha cu kan hruaitu te nawl ngeihnak si. Hi KMTTP lamkhar nih hin zeitluk

lo ai kawlnak ah an neih ve mi si cu tikah cun Central Way le nih kan unau Chin kan unau Burma le harnak an ton mi kan tonpi ve hna ral kan do ve ko she tiah mei motor an kham ah hin kanmah khuachung mipi tang zong donak hi um ko sihmanhsehlaw Central Way le nih cun kan unau te kan i support zia hna langhternak hrim hrim ah mei cu a top tiang in zan ah kan GS nih khan a chim le inches khat zong hnu le kan ton la lo mei cu a top tiang in kan kalpi lai a ti le meika cu donak zong kan tong ko sihmanhsehlaw mei cu mipi zong nih hmailei an theihthiam te ding ngai usih meika harnak an tonmi ah hin tu kan chim bantuk khan longtlai kua chung ah phai dawr kai chawlet pawl zong si hlah seh motor nei i ai kawlmi zong nih harnak an ton la tu in an ton cang le Zan nai te motor la i ma hi lam lei tlik i hlawh fai ti mi zong motor tampi an um. Ma cu tikah cun ṭhenkhat le bang cu loan in lakmi si tikah khan i an harnak cun ton la sihmanhsehlaw tu ah cun tu hin Lawngtlai lo pickup motor fa deuhmi pickup kan timi bullet driver association ho zong lo biaruahnak kan nei la le annih zong nih kan in support hna an ti cang le tuzaan thaizing tang cun duty zong an kan pe zul la i harnak cu a um ko la sihmanhsehlaw i kan kalpi thluahmah la ti kha ka chim duh si. Lawngtlai khua chungah Yakhai mi tam nga an tam ngai hihi zeiti thil dah nan timh i khua chung i ka ummi chuahnak lam ca nan ong lai maw? Atu ai hrengmi pawl khi. Aw, mi kong ka hui cu kan hotu te sang nih an ceih te la. Mai kongka tu ahcun chimce um rih lo le hmailei ahcun khuakhannak cun nei te ding ngai usih. Cun a donghnak bik ah vawlei cung Laimi sin ah cihangka na ritmi oh. hi kong lampi kong dai in vawlei chung Laimi phun ram kip le hmun kip pi ummi kan lai hoi hna i nan ram buainak ruang ai ti hin i nan um le kan um hna le mei kai long kai lai mi nih cun kan dirkampi hna le rambawi thok ṭantir in ralzaam an si maw an hong luh zong a u le nau kan si bantuk in kan in tuam hlawm le nan harnak hi kan harnak ti kan central way le president nih a rak chim bantuk khan ni ni zong ah hin Mexico hi ti lam kampi i Rakhine lei Paletwa lei lam lo thilri phur lo ding kan ti hin kannih nih cun ral kan in dopi ve tluk ah kan ngeihmi si mahkan nih zong nih rak kan ngaihpiak ve u law mahiti hi bawmh kan in bawmh khawh tawk nak hna si le mahi pin zong ah bawmh khawhnak kan in neih hna si cun longtlai laimi hi a bikin wei le lai mino bu hi kan in zam tak hna lo nam hmai ah kan dir ve peng ti kha rak kan hngalh piak te u chimmi pahat ka duh cu nihin ni hin longtlai lawng nih hin mahi hi thil hi kan kham in kan buaipi lo le longtlai peng chung i ummi vialte sangau le siseh pangkhua lei siseh ramri lei zong siseh ramri lei khu ummi zong nih hi thil hi an kalpi le tu hin khuachak lei zong in zei thil ri hmanh lut kho ti lo le cun hika lei longtlai lei tang zong in paletua lei zong siseh hmun kipi thilri lu chuah kha kan siang ti lo pa bantuk kan uai le central way le nih ca thang a chuahmi kha Lawngtlai district chung i uai le brancung mi vialte nan pehzul le chunzan in tleivar in tihin duty hi kan nei le tihin hma kan la cu ma si. Kei hi ka hming chu Van Lal Zapa ani a tunah hian Central Way le ah hian Drugs Reduction Squad secretary ni lai mek ka ni ani. Hemi kan duty chan kan duty chan a hi tunah hian in Lawngtlai a